Mũthũgũri nĩ akuaga. Mũndũ wothe ũrahota gũthiĩ gũthũgũra kĩndũ kana mũndũ wothe ũrahota gũthiĩ kwĩgũrĩra kĩndũ. Ndũngĩhota gũthiĩ kwĩgũrĩra umagare ũthiĩ thoko kana ũthiĩ ndũnyũ ũthiĩ ũgũre kĩndũ. no kĩndũ kĩu ũremwo nĩ gwĩkuĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũbangaga nĩ ũgũthiĩ kũgũra kĩndũ rĩ kana nĩ ũrathiĩ gũthogora kĩndũ rĩ uma na mũbango wa kũmenya gĩgũkinya mũciĩ na njĩra ĩrĩkũ koguo ndũngĩthiĩ gũthogora kĩndũ ũcoke ũgĩtige ũkuĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ koguo thimũ ĩno ĩratũruta atĩrĩrĩ o mũndũ o mũndũ nĩ akue mũrigo wake o mũndũ akue mũrigo wake. Mũthũngũ ndarĩ nyagĩtũgĩ. Nĩ hinya mũno gũkorwo atĩ andũ othe nĩ ehokeku. Na nĩkĩo haha ũrerwo atĩrĩrĩ, ndũkehoke andũ. Nĩ hinya mũno kũmenya mũndũ mwĩhokeku na mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku. Ũgakoragwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ, mũndũ no agarũrũke, ona ũcio uma mwĩhokeku no agarũrũke kana ũcio ũkuonaga te mwĩhokeku no agarũrũke na acoke gũtuĩka mũndũ ũtarĩ mwĩhokeku na mũndũ ũngĩgũkunyanĩra kana mũndũ mũtangĩhota gũtwarithania. Mũthunũko ũgĩraga mũkindĩrio. Nĩ kũrĩ na andũ, andũ me mwĩtĩo mũno wa mũtũrĩre. Andũ aganu, andũ materĩkaga na andũ matahekaga ũhoro. No rĩu thutha wa andũ aya gũkorwo na makerekereria maũndũ-inĩ moru rĩ, na makona nĩ moĩ mũno na nĩ maramenya mũno tondũ matiĩrĩkaga rĩ, ũcokaga ũgakora maũndũ marĩa makoretwo magĩka nĩ mathiaga makamagarũrũka. Na mamagarũrũka-rĩ, ũgakora mũndũ ũcio rĩu ningĩ acamania na kĩũndũ gĩatũma ahorere thĩinĩ wa ngoro na mũtũrĩre na mũndũ ũcio agacenjia na agacoka gũtuĩka mũndũ ũhoreire, no ndahoreire tondũ nĩ wega, ahoreire tondũ wa maũndũ marĩa acamanĩtie namo, agakorwo nĩ mũndũ wabundithio nĩ thĩ. Mũthũũri mũndũ, ti we Ngai. Andũ o na mangĩkũmena, andũ o na mangĩaga kũnyitanĩra nawe, no makorũo nĩ maragũtuĩra cira, no Ngai-rĩ, ndangĩgũtuĩra cira ta ũguo o maragũtuĩra cira. Ũguo mũthũũri mũndũ-rĩ, tiwe Ngai. Mũndũ ona angĩkũmena rĩ, egũkũmena no tiwe Ngai, tondũ Ngai nĩwe ũtuaga cira, na agatua cira na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na agatua cira wa kĩhoto. Mũthua ngoro, ti mũthua kũgũrũ. Kĩndũ gĩothe tuonaga ta kĩrameremeta rĩ, kĩndũ gĩothe tũrona gĩ kĩega mũno mũtũrĩre-inĩ rĩ, tũkamenyaga kĩndũ kĩu ti kĩo thahabu kĩndũ no gĩkorwo kĩroneka kĩhana ũũ na gĩkorwo kĩroneka ta kĩragucĩrĩria maitho mũno no gĩkorwo ti kĩo kĩrĩa kĩo tũreciria nĩ kĩo koguo kĩndũ gĩothe kĩra- kĩrametameta rĩ kĩndũ gĩothe kĩracangarara rĩ ti thahabu mũndũ no akorwo agĩthua na kũgũrũ na wone mũndũ ũcio nĩ arathua ao angĩkorwo arathua ngoro-rĩ ũkuona mũndũ ũrathiĩ na magũrũ merĩ na ũkona mũndũ ũcio ta arakena mũno na ũkona mũndũ ũcio tena thayũ mũno no nĩ athuĩte ngoro. no we no uge atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa nĩ mũkenu mũno na mũndũ ũrĩa nĩ aroneke na maũndũ mega na manene no ndũngĩmenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wake kana hitho-inĩ cia ngoro yake mũthuri ũtarĩ kahĩĩ nĩwe wĩriragĩra ngururu wega kũiganĩra na ũrĩa ũhana angĩkorwo ngai nĩ akũrathimĩte na gĩkĩ rĩ no wega na nĩ wega gũmũcokeria ngatho no angĩkorwo ndũrathimĩtwo na kĩo rĩ no wega rĩu ningĩ kwĩĩtĩkĩra ũguo ũhana na gũkenera ũguo ũhana nĩ tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ mũciĩ ũtarĩ na kahĩĩ rĩ no wĩĩtĩkĩrire ũguo ũhana na we okorwo we nĩwe ũgũthiĩ kũruta mawĩra mau kahĩĩ kau kangĩraruta. nĩ tondũ ndũkĩrĩ nako. Koguo nĩ wega kũiganĩra o ũguo ũhana na ũgakenera kĩrĩa wĩnakĩo. Mũtĩ mũmũ ndũciaraga mũigũ. Tiga gũthiĩ gwetha maũndũ kũrĩa matangĩoneka. Tiga gũthiĩ gwetha thayũ kũrĩa ũtangĩoneka. Mũtĩ mũmũ-rĩ, ndũngĩthiĩ gwetha matunda handũ he mũtĩ mũmũ, nĩ tondũ ndũngĩkora kĩndũ he mũtĩ ũcio tondũ nĩ mũmũ. Wĩingĩrĩrie ngũĩ-inĩ ũkiugaga nĩ thayũ ũretha, etha thayũ kũrĩa ũngĩoneka. na wethage kĩhooto kũrĩa kĩngĩoneka. No kũrĩa indo icio itangĩoneka-rĩ, tiga kwĩingĩrĩria na tiga gũkuhĩrĩria. Mũtĩ ũtagũtemwo ndũgerekagĩrĩrio ithanwa. Angĩkorwo ndũngĩhotana na ũndũ-rĩ, tigana naguo. To nginyagia ũkorwo ũnyitĩte maũndũ mothe. Nĩ kũrĩ na maũndũ mamwe ũngĩhota. na nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ ũtangĩhota na o ũndũ o ũndũ rĩ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo ndũgathi kwambĩrĩria ũndũ ihinda rĩaguo rĩtarĩ rĩkinyu tũkorwo twĩna andũ mena gũkirĩrĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre. na andũ a gwĩterera, gũtiga mwahũ akoraga igima. Reke tũtuĩke andũ a kũnyitanĩra na andũ a kũheana, tũtuĩke andũ a gwĩka wega ona wĩ mũnini, nĩ tondũ wega ũcio weka rĩ, nĩ ũgagũcokerera wĩ ũndũ mũnene. Na nĩkĩo ũrona haha rĩ, mũndũ atigire kamwahũ, no kĩrĩa athiĩ gũkora nakũu mbere rĩ, athiĩ gũkora irigũ irigũ rĩgima. Koguo rĩ, wega ũcio wĩ naguo rĩ, ĩka tu, nĩ tondũ nĩ ũgagũcokerera ũrĩ wega mũnene. Mũtigwo iganjo ndagaga gĩa kuoya thĩinĩ wa mũtũrĩre. Geragia o gwetha ũndũ mwega, na ũngĩetha maũndũ mega rĩ, no mo marĩgũkoraga. Wetha maũndũ moru thĩinĩ wa mũtũrĩre, no mo marĩgũkoraga. Mũtiga njerũ-rĩ, akoraga njerũ. To nginyagia gũteng'erania na maũndũ mothe maroneka tarĩ mega. Hĩndĩ ĩmwe nĩ harĩ maũndũ ũngĩrora na wacũthĩrĩria na meciria maku na wacũthĩrĩria na ngoro yaku wone tu ũtigane namo ona ũkuonaga me mega. No maũndũ macio ũtiganire namo-rĩ, no ũcoke rĩu ningĩ tondũ nĩ ũtiganire namo nĩ ũndũ wa kũiganĩra thĩinĩ wa ngoro ũcoke gũkora kĩrĩa ũtigire nĩ gĩa gũcokerera. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno matũkoraga thĩinĩ wa mũtũrĩre na to nginyagia twĩgĩre namo me mothe. Kũiganĩra nĩ gũkĩrĩte ũtonga.